די אייניקל פון בר שם הקדוש, דער דגל מחנה אפרים האט פארציילט, ער איז געווען א יונגל, ס'איז אמאל געווען א גוי ביי זיין זיידע אין שטוב ביי בר שם טוב, און דער גוי האט גערעדט מיט בר שם וועגן אידישע קינדער וועגן גוים, און ער האט אים געפרעגט ווי אזוי קען זיין יוסף הצדיק, ער איז געווען אין מצרים, עלנד אליינס, אן זיין משפחה, אן קיינעם. אזא נסיון וואס ער איז דורכגעגאנגען ווי פוטיפר, פון די חשוב'סטע אין מצרים וואס איז נאר געווען. ווי אזוי האט ער געהאט די שטארקייט דורכצוגיין די נסיונות? דער בר שם הקדוש האט גארנישט געענטפערט פארן גוי. ווען דער גוי איז ארויסגעגאנגען, האט דער אייניקל, דער דגל מאכער אפרים געפרעגט, זיידע, פארוואס האסטו אים גארנישט געזאגט? וואלסטו מיר נישט געענטפערט אז אידישע קינדער. באקומען כוחות פונעם אייבערשטן צו ביישטיין נסיונות. האט דער הייליגער בעל שם טוב געזאגט פארן אייניקל, ער איז געווען א יונגל דעמאלטס פארן דגל, זאגט ער, א גוי פארשטייט נישט צו א איד, איך קען עס נישט מסביר זיין פאר א גוי, ער פארשטייט נישט צו א איד אז א איד האט די כוחות. האט דער הייליגער דגל געזאגט, איך בין געווארן אביסל עלטער, איך האב גענומען די ווארט פון מיין זיידע און איך האב עס אריינגעלייגט און געזאגט, נישט נאר א גוי פארשטייט נישט צו א איד, נאר איין איד פארשטייט אויך נישט צו א צווייטע איד. מען מיינט אמאל דער איז א שוואכער, דער איז דער, אונז פארשטיי מיר נישט וואס ליגט אין א איד, וויפיל יעדע איד, ווי אזוי ער זעט ארויס און ווי שוואך ער איז, אין וועלכע מצב ער איז, האט כוחות, אזוי ווי יוסף הצדיק אין מצרים, ער מיינט ער איז גארנישט, ער איז נישט חשוב, אבער ווען ס'קומט א שעת נסיון האט ער די כוחות, אפילו א איד פארשטייט עס נישט. ווי די הייליגע דגל האט מען געווארן נאך אביסל עלטער, האב איך געזאגט, נישט נאר א איד פארשטייט נישט צו א צווייטע איד, נישט נאר א גוי פארשטייט נישט צו א איד, נאר א איד פארשטייט נישט צו זיך אליינס אויך נישט, גוט איז דא אידן וואס מיינען זיי האבן נישט די כוחות, זיי מיינען זיי האבן נישט די שטארקייט, אבער זיי פארשטייען אליינס נישט, און זיי זאלן וויסן וואסערע כוחות זיי האבן, יעדע איד זאל גלייבן אין זיך, ער גייט ערגעץ, ער זעהט עפעס, ער זאל וויסן איך האב די כוחות, איך בין יוסף הצדיק, מיט א קלייניגקייט. אפשר מארגן וועל איך דורכפאלן, אפשר נעכטן בין איך דורכגעפאלן, אבער יעצט אין די מינוט בין איך יוסף הצדיק, אין די מינוט זאג איך פאר עישת פתי פאר לוי, איך לויף ארויס וינוס ויצא החוצה, זאגט דער דגל, דער איד פארשטייט נישט צו זיך אליינס אויך נישט, אויב אונז זעמער צוקומען צו דעם אז אונז זעמער וויסן ווער אונז אליינס זעמער, די כוחות וואס אונז האמער, אלעס וועט אנקומען גרינגער, אלעס וועט אנקומען לייכטער, אונז זעמער קענען ביישטיין, און אונז זעמער טאקע צוקומען. צו דער לויטערקייט, צו דער ריינקייט, צו דער לעכטיגקייט וואס אונז וויל מיר צוקומען צו דעם.